Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Um, mi nath Manon a Hef, dwi'n symud hwn, be'n neud hwnna? Dyna dwi'n mynd i chwythu ddim byd i fyny na di. Nes i gael gwahoddiad um, gan Manon a Hef i gyfrannu ar gyfer gwefan meddwl chydig o fisoedd yn ôl a dwi'n ymddiheuro'n fawr bod fi ddim wedi gallu gwneud ar y pryd achos o'n i ddim yn teimlo ddigon cryf yn gallu gwneud felly dwi'n andros o falch bod y cyfle wedi dod heddiw i fi fedru cefnogi chi achos dwi'n meddwl mae be dych chi'n neud yn wirioneddol arbennig. Um, dyma lyfr o'r enw Gyrru drwy Storom nes i olygu rhyw ddwy flynedd yn ôl i'r wythnos hon wnaethon ni lansio'r llyfr yma. Mae'n anhygoel meddwl bod yna gymaint o amser wedi mynd heibio. Yym, o'n i'n teimlo bach yn sic pan odd hwn yn ca'l ei lansio yym ac felly dwi i ryw radde yn yn gwbod sut ydych chi'n teimlo yn agor allan ac yn siarad yn gyhoeddus. Mae o'n dipyn o beth a dwi meddwl bo' chi'n neud job hollol wych. Yym dwi mynd i ddarllen chydig bach bach. Tra bo' fi ar y pwynt yna, dwi hefyd yn meddwl bod pawb sydd yn fyn hyn hefyd gwerth i'w pwyse mewn aur yn dod i jyst sefyll yn fan hyn achos mae'n dangos bod chi yn cefnogi yr achos hefyd. Felly diolch o waelod calon i chi gyd am fod yma heddiw. Reit ta, um, jyst chydig bach hwn. Dwi'n cofio sôn wrth y fydraig pan o'n i wedi mynd rhyw ddeuddeg wythnos, fy mod wedi dioddef o'i selder yn y gorffennol, dim ond rhag ofn i mi lithro yn ôl i'r diwch dros y misoedd i ddod. Roedd y cyfnod rhwng fy arddegau hwyr a fy ugeiniau cynnar wedi bod yn hunllefus ar adegau, ond bellach yn wyth ar hugain oed, ac o am bod yn wyth ar hugain oed eto, um, roeddwn wedi gwella ac yn berson gwahanol iawn. Roeddwn i wedi dysgu lot fawr amdano fi fy hun ers y cyfnod hwnnw, a do'n i ddim yn naïf. Ro'n i'n gwybod yn iawn fod angen i mi fod yn agored am y peth hefo'r fytwraig Rhag ofn. Er dweud hynny, nes i ddim wir meddwl y baswn i'n dioddef ar ôl geni babi. Ddim, ddim go iawn. Pa reswm yn y byd fydd gennau, fy- fyddai gan unrhyw un dros fod yn drist wrth ddod â babi bach perffaith i'r teulu? Felly, nes i ddim ymhelaethu rhyw lawer y diwrnod hwnnw, a nes i ddim sôn am y peth eto drwy gydol y beichiogrwydd. Ro'n i 'di bod yn edrych ymlaen yn ofnadwy at gael croesawu'r bychan i'r byd, fel unrhyw riant newydd am wn i, ac wedi bod yn paratoi yn drylwyr ers wythnosau maith. Doedd dim llawer ers i mi a Hywel briodi, a hwn fyddai ein babi cyntaf. Dyma hi fan hyn yn bump oed fory! doedd yr un o'r ddau ohonom yn gwybod beth fyddai'n blaenau, ond doedd dim ots am hynny, roedden ni wedi gwirioni. Nes i ddeud sawl gwaith ar y pryd, a dwi'n dal i ddeud rŵan, pa mor lwcus o'n i i fedru rhannu'r profiadau efo ffrindiau agos oedd yn feichiog yr un pryd. Achos, wna i jyst ddeud yn fan hyn, mi o'n i yn andros o lwcus wedi hynny hefyd, yn gallu teimlo um, bod fi'n agos at rhywun, yn gallu rhannu, ac oedd y sgyrsiau yna hefo ffrindiau pennau fi yn y Gymraeg. Um, oedden ni'n cwrdd yn aml a babis oedd y prif bwnc bob tro a fi'n e wrth fy modd wedi dotio efo'r holl beth. Rydyn ni wedi treulio oriau yn paratoi'r tŷ gyda help ein rhieni, tacluso, sortio, glanhau, peintio, pob un job fach yn fy llenwi i efo hapusrwydd pur, gan wybod fod popeth roedden yn ei wneud ar gyfer y babi bach newydd. Ges i ambell row gan mam, gan mam a gan Hywel am beintio yn lle gadael iddyn nhw wneud y gwaith ond ro'n i wedi exeitio gymaint o'n i methu helpu'n hun. Yn gynnar iawn yn, yn y beichiogrwydd, bydd bron i ni golli'r babi. Dros gyfnod o fis, doedden ni na'r meddygon ddim yn siŵr iawn be oedd yn digwydd. Roedd yn rhaid aros yn amyneddgar i weld be ddigwyddai, gallai pethau'n hawdd fynd un ffordd neu'r llall. Roedd hynny'n anodd iawn, yn enwedig gan, o, gan nad oeddem wedi dweud wrth lawer o bobl ar y pryd. Ond, roeddem yn lwcus iawn ac mi waeth y bychan yng ngeiriau'r doctor, a sylwch ar y iaith, hanged Hanged on in there tightly. Yym, ddeuddydd cyn y geni, ro'n i ar fy mhedwar yn sgwrio llawr pren llofft y babi ac yn symud dodrefn trwm ar fy mhen fy hun. Do'n i ddim am aros i Hywel ddod adref o'r gwaith, ro'n i'n cael gormod o hwyl arni ac yn mwynhau bob eiliad o fod yn fam, fel petai. Ar y pryd, ro'n i'n meddwl bod gen i dros bythefnos i fynd, ond daeth y babi'n gynnar! Pan nes i sylw- pan nes i sylweddoli fod y babi ar ei ffordd, daeth ton arall o hapusrwydd drosodd. drosodd. Roedd yr aros bron ar ben. Dwi'n siŵr mae stori debyg sydd gan ein ffrindiau i gyd hefyd. Cwpl hollol normal yn paratoi ar gyfer dod â babi newydd i'n cartref am y tro cyntaf. Y rheswm dwi 'di dewis darllen hwnna ydy jyst i'w bwysleisio bod o'n gallu digwydd i unrhyw un. Chi, fi, ch'mod, does dim rhaid, o- ocê, falle bod fi wedi dioddef yn y gorffennol o gorbryder ac iselder, ond nid pawb sydd, felly mi fedrith o ddigwydd unrhyw bryd, a mae'n mor bwysig um, siarad am hyn. Mi nes i gael help um, pan oedd y babi yn chwe mis oed, Yym odd y cymorth hwn... Odd raid fi aros dwi meddwl ryw dri mis am y cymorth yna sydd yn hollol annerbyniol beth bynnag, heb ddechre sôn am am yr issue o yy yy ieithyddol felly. Ond pan ddath y cymorth yna mi ddoeth o mewn ffurf therapi siarad yym drwy gyfrwng y Saesneg a ma' raid i fi fod yn onest efo chi achos alla i ddim gneud dim byd arall ond Nes i ddim cwyno dim. Oedd gennyf fi mor egni, a mae hwn yn bwynt pwysig iawn dwi'n meddwl i'w drafod yn fan hyn hefyd efo'n gilydd. Pan dych chi yn y lle yna, sgennych chi ddim mor egni i, i, i fod yn meddwl am pethau. Wel, doedd gen i ddim, beth bynnag, i siarad o brofiad personol fi. Um, chymod, o'n i'n hollol drained, o'n i wedi blino, um, a'r holl bethau afiach mae gyd. Felly, doedd gen i ddim ounce o egni i fynd ati i drio ymgyrchu i i hawlio yym be oedd yn iawn i fi, sef sef therapi siarad drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dyna rhan o'r rheswm o'n i'n diolch i chi i gyd am fod yma heddiw, achos rŵan bod fi 'di gwella, dwi'n gallu wneud o. Alla i fod efo chi rŵan yn brwydro ac yn helpu eraill, achos 'dyn nhw, siŵr o fod, ddim yn gallu gwneud o eu hunain, maen nhw'n rhy sâl. A ma' raid i ni yn yn gofio hynny hefyd. Yym nes i hefyd gyfrannu yym ar gyfer rhaglen o'r un enw, sef Gyrru Drwy Storm oherwydd yym mi gafon ni yym fabi bach arall a ma' hwnnw draw fan 'na, dwi 'di clywed o yn wneud ambell i sgreech tra 'dan ni 'di bod yna, Morgan, sydd yn 16 mis ac yn anffodus do'dd pethe ddim 'di mynd yn grêt ar ôl o'r ôl y geni, felly um, dyma fi yn cael bach mwy o, o, o gymorth. Um, dwi wedi cael mwy o therapi y tro hyn, dwi wedi bod i weld um, doctoriaid, hynny di y meddygion um, teulu. Dwi wedi bod ar gwrs o'r enw ACT, Act Acceptance and Commitment Therapy, maen nhw'n galw hwnnw. Oedd hwnnw fatha, um, oedd yn eistedd fel hyn mewn ystafell ac yn gwylio rhywun yn siarad um, hefo PowerPoint a doedd e ddim fatha therapi grŵp, doedd ddim rhaid i neb gyfrannu dim byd, so oeddech chi yna i, i, yn llythyrennol i ddysgu. Um, hefyd ges i sesiynau CBT um, gan yr NHS um, a hefyd ar hyn o bryd dwi wrthi yn cael um, therapi, siarad arferol felly, ch'mod fel counselling fel maen nhw'n dweud, ynde? Um, pob un o'r rheini wedi bod trwy gyfrwng y Saesneg a mae hynna yn hollol, hollol wallgo. Dwi'n byw yng Ngheredigion, mae jyst yn hollol nuts yn dydi? Um, a fel dwi'n deud ar y pryd eto, gen i mor egni, cwbl o'n eisiau gwneud ydy gwella. So oedd rhaid fi jyst derbyn y gwasanaeth yna neu ddim o gwbl a mae hynna yn beryglus dros ben. Os oes gan unrhyw un yr yr egni i wrthod ac i hawlio ac i fynnu bod yr iaith bod yy bo' nhw'n ca'l yym yym therapi yn iaith eu hunen, wel fyddwn yn aros am hyd yn oed yn hirach, a mae o yn llythrennol yn beryg bywyd. Ellwn ni ddim gadel i hynna ddigwydd yym lot mwy, felly hefo'n gilydd allwn ni frwydro a helpu hyn. Yym, dwi jyst yn mynd i ddarllen yym, cerdd fy ngŵr, sef Hywel Griffiths, y prif ardd, sydd allan yn fanna. Um, a hwn, nath, nath, mae yna gerdd gan Hywel mewn yn fama, a mae hon, nath, nath o sgwennu hon ar gyfer y rhaglen gyrru drwy storm. A wedyn na i orffen hefo hwn, a diolch eto, a pob lwc i chi efo'r wefan. Mi na i sgwennu i chi rwan, a na i roi rhywbeth arno fo. um, cerddwn lle na all cerddi ein cyrraedd. trwy'r cur nad yw nodli, ni all fy awen enwi y maen hwn sydd rhyngom ni. Dau ar wahân, bodau rhydd, ynysoedd yn anwesu gilydd yn y llanw mawr llonydd, cyn dawn warchae donau'n dydd. Dyma ydym, ond ni hydiwn am hyn. Baich y maen a daflwn, cryfhau, nesau, boddi'r sŵn, yna fory fe'i heriwn. Hefo'n gilydd, ie? Yeah?